baba vanana munhukadzi vaningina vangu zvozvi nzara vanongosura nayo umwe musi tambonobata mabasa emavoko tiri kunzoko saka hai ndaona kuti zvinenge zvakanaka kuti ndi ndangochiudzawo mudzimai pamba zvino wanga wakafunga kuti wakaruma kupi aiwa masango imomo wozvasa wakaona patiri tifamba famba kuti tipinda pinda paya eh. Eh, ndine waakangonditorawo moyo Ah, zvina kuipa zvi- Eh, saka Izvi zvirevo.
ah, ndafunga Zvino- kuti achiuya pamba zvino zvawataura izvi zvakanaka zve mwanangu asi handiti unoziva kuti mwana wevanhu ka ya ndizvozvo baba pane chawakabata ini chawakagadzirira kuti kuti kana azokuya tinogona kumanya kuitira kuti unoziva zvinoitika iwe so mukatoda ndatodai ka ndotoona kuti pane zvinenge zvakagadzirirwa baba eh, ndinewo pandakamhanya mhanyawo ah, eh, ndikatiwo ndikabata vavo eh. chiri vana tizvaravo ndikavasvikira vachiti handine zvakati ah, handiona senge pandakabatawo ipapo panenge pari nani

Eh, sahwira mukadzi eh, chakangogara ka zvino ini ndakadava nepfungwa yekuti zvinotoita sei zvino ndava mukomana ah, handizivi kuti wafemigwawo panda ndichifungawo izvozvo eh. ovi ogara ipapa mhm. wakunditi baba handikochiizve naye mhofu kuti a ah, pane mufungo wandava nawo ini ndava nedzimwe pfungwa ndava ndafunga kuti ndichitora wandakaruma ah.

inini ndakuchiita kuti ndigeze ndichididinde kunotora munhu akuoita senge uenda une veoita senge uda kutoita masi
eh, ndosatoda kupfeka zve
ah, maiguru vanouya nhasi mwanangu promi vanotovuya ah, unokwera watowana maiguru nhasi chaiye

aiwa chechozotogwawo nomunhu eh, eh. kwete kuti munhu unongotaakobva wamakura unonotora ah, munhu eh. ah. hauchiona mufu ah, ndiozoita chaya sisi
kwete kukazoti une rutema goga guya iyi ndoyekupi kutozivagwe kuzadha guya apa wachena adhofuka uri kunosiudza mhene chaya ndakarota iri njuzu chaiyo uku ndakabva nagogo mazuva ndaishandira iyi kambani yetara iyi bitumen iyi ndokwandaka kutenga zvendapuwa zvepe yangu yakaramba kumbobuda yesix months iya ndopako akabuda paachabva zvaakanyurura akauya asina kubitumen kupepepe zvepaendaka kuya norusvutu ndichida kuti ndivone kerevo zvaunoitaka

munhu wavapo nhasi tododla nyuwani sadza
saka ndinda kutodzitamba ka
paruvooasawira munhu wavapo munhu wavapo haya munhu

isasataura chinhu sawira sawira wakamboyatsotora nguva here mwana wasawira wangu iwo zviri kutaurwa nevana kwananzikanzi ndimai vakura tezvara ah, mukoma vane vana vangani vavo
sawira vana mwana wasawira kwanzi vane vana vangani hai eh, he zera nemukadzi wako wakushaika mwafanire muchembere mukadzi mani mwafanire mwamuzviziveremi kwakuone vana vakana vana vana vakana imwe amuzoti chembere mukadzi
jaya rangu zvino iwe kaodiri kuti chembere mukadzi asi sumo iyi yakagadziri paiwe hauzvioniwo zvoonekwa navana ava kuti hazvichaiti wotora mai vako fukodzichembere mukadzi murege kuchembere yake baba makambomuhwa here mukadzi wo munoti kuda ruda rwemene rudo ibovu mani mamuzvizive here mi ah. baba ah, rudo ibovu ipa gwatadza kuona iyi pakati vagrasmary kuti koroisa we yanzi improper fraction zinombo siguru pamusoro Chituko.
Taura hako zvauri. So munhu wagara abiwa naye Saunda. Eh. Indiona hangu kuti kuti titi angu ungadzose bva zvichaiti. Zvakangofana baba ini ndi eh, eh, unongoziva handina munhu. Ndiwo mazere edu zvavo. Dai achingoti ababa ah, oh zvazvadai zvavonekwa navana kuti hazviiti kwai ndimai vedu ava iwo ubwayo kuti hee rudo ibofu hee makambo haa bheta woti baba chitora henyu isi tigozoronga zvitsva zvinenderana newe Ah, ah, ah, wangoda kutora mukadzi wangu uyu ndomusashanda izvezvi pano nhasi uno torai handidi kumbohwa nezvenyaya iyoyo